Hello guys, tuzaan cu Kawlram chungah cangmi kahdohnak thawngpang update tlawmpal tein ka rak tuah ṭhan lai i kan video rak ngai ve ṭhan dingin vun sawm ṭhan ka vun in duh hna. Cu lawng si loin nan hawile hna nih kan video kha an rak hmuh khawh cio nakhnga ding caah le thawngpang ṭha an theih khawh cio nakhnga ding caah khan kan video kha a share le Like le comment in thazaang na kan pe ve u ti kha vun nolh ṭhan ka duhmi si. Tuzaan ah a pakhatnak bik ah thawngpang ṭha taktak vun thanh ka duhmi cu PDF hna nih Ṭawngu airport an kah i rawhralnak tampi a chuahnak kongkau he pehtlai in ka rak chim lai. Uh, nihin August thla ni kul in i ruk zanlei sang suimalam pathum le a cheu hrawng hrang ah khan Ṭawngu airport kha PDF ṭangrual phu hna nih Drone suicide drone le cun 114mm pawl hmangin tam taktak hmangin an kah hna i airport chungah rawhralnak nganpi a chuah lengah ralhrang hna kha tam taktak an thi tiah theih a si. Hi tutan kahdohnak ah a thimi ralhrang hna hi Bumhuci pakhat le Buci pakhat le Tatchetci pakhat telin an dihlak ah ralhrang minung pariat kha an thi. Culengah a dang tam taktak zong kha hliamhma an tuar fawn tiah theih a si. Culawng si loin building pawl hei ti cun a dangdang military infrastructure pawl zong kha tampi a rawkralmi um nain kha pawl kha atu hi an hlat cuahmah liopi si a tesai in theih khawhmi um rih lo caah khan kha pawl kha update ding um si ahcun an hnu ah kan rak update ṭhan te lai. Cun cu Tawngmu airport ṭhiamṭhiam cu a luancia August thla ni kul ah khan PDF hna nih 107mm pasarih hmang bakin an rak ṭhawt hna i culio zongah cun ralhrang lei kha minung pali an thah khawh hna i a dang paruk zong kha hliamhma an rak tuah cang fawn ti kha kan hun theih chapmi si. Cucu nihin ah khan PDF pawl nih media sinah an chimnak thawngin kan hun theih i thawngpang ṭha ngaingai si tiah ka ruah caah pakhatnak bik ah hun chim ka duhmi si. Uh, cun a pahnihnak ah hun chim ka duhmi cu a luancia August thla ni kul le ni khat in August thla ni kul in nili tiang kha nithum nili chung kha PDF ṭangrual phu hna le ralhrang pawl kha Sagaing Dai Humilin Myone ah khan an i kap ciammam i cu nithum nili chung an i kah chungah cun ralhrang lei kha minung pahlei nga an thah khawh hna i a dang panga zong kha a nung tein an tlaih khawh hna lengah ralhrang nih an kaltakmi an thihtakmi hriamnam tam taktak zong kha PDF lei nih an lak khawh fawn ti kha kan hun theihmi si. Tutan ah PDF he ai kap mi ralhrang pawl nih hin Shanni ralkap SNA ralkap pawl le Pyusawhti zong kha tam taktak an hman hna i tutan ah PDF nih an tlaih mi minung panga hna zong hi ralhrang si loin SNA ralkap pawl si dawh an si ti kha kan hun theih mi si. Cun a pathumnak ah hun chim ka duh mi cu Mandalay Tain Tapaichi New Nay ah um mi kun 500 tet sakhan timi kha ralhrang ca a biapi ngaingaimi sakhan pakhat kha Mandalay PDF hna nih an lak kho i cu laknak zongah cun ralhrang tam taktak an thih lengah ralhrang hriamnam tam taktak zong kha mipi ralkap hna nih an lak khawh ti kha kan hun theihmi si i tutan ah PDF hna nih an lakmi kun 500 hi a ngan ngaingaimi sakhan a si ralkap minung zali hrawnghrang nih an hahmi a si Bu hmu cheuhreng a simi Suzhou Theih timi nih a hruaimi hna an si. Cu sakhan cu a luancia August thla ni kul a luancia August thla ninga thawk in khan biatak tein Mandalay PDF hna nih kahdoh hram an thawk hna i ni kul chung an kah hna hnuah atu bantukin an lak khawh hi a si. Tutan kahdohnak ah hin ralhrang lei lawng si loin mipi ralkap lei zong in a thimi tampi an um ve fawn ti kha kan hun theihmi si. Hi cucu tuzaan ah kan hun chim duhmi sisehlaw thaizing lei ah thawngpang ṭha dang hna um si ahcun thanh khawh zong rak zuam ṭhan te lai. Nan dihlak cungah lunglawmnak tampi kan ngei. Kan page te kha follow rak philh hlah ti kha vun nolh ṭhan ka duhmi si. Ka lawm.